Merħba għal din is-sittax il video lezzjoni fis-sensiela. Din id-darba se nibdew nitkellmu dwar il-macros. X'inhi macro? Macro nistgħu niddeskrivuha bħala sensiela jew lista ta' istruzzjonijiet li jien nista' nqabbad lil Word jagħmilli awtomatikament permezz ta' klikkjatura waħda. Jekk għandi ċerta rutina li nirrepeti ta' spiss f'ħafna dokumenti, Din ir-rutina nista' nirrekordja ħalli l-Word jiftakarha u darb'oħra jkun jista' jagħmilhieli waħdu. F'dan is-sens, macros huma speċi ta' programmi żgħar li jaħdmu fil-Word. Però, inti xorta tista' toħloqhom anki jekk ma tifhimx fi programmar. F'din il-vidjolezzjoni se nuri kif tista' tirrekordja sensiela ta' azzjonijiet u taħżinhom f'macro ħalli tkun tista' tuża fuq dokumenti oħrajn. Għal dan il-għan ippreparajt dokument qasir. Li se nagħmel b'dan id-dokument se jservi biss ta' eżempju biex naraw il-potenzjal tal-macros. Inti bħala qarrej tal-provi jew bħala kittieb tista' tuża l-macros biex jgħinuk f'xogħol ieħor. F'dan id-dokument qed naraw sensiela ta' kliem f'vers wieħed. Nosservaw li kull kelma hija mifruda bi spazju. Jien nixtieq inniżżel kull kelma f'linja għaliha u wara nirranġhom skont l-alfabett. Din l-operazzjoni għandha bżonn mill-inqas żewġ azzjonijiet. Inbiddel l-ispazji f'paragraph breaks biex kull kelma tibqa' f'linja għaliha. Dan nagħmlu permezz tal-find and replace. U nirranġa l-lista skont l-alfabett. Qabel ma nibda l-operazzjoni, nissettja l-Word biex jibda jirrekordja dak li se nagħmel. Mela, immur fuq it-tabella View. Nagħżel Macros u Record Macro. Fil-kaxxa li qed naraw hawnhekk, nittajpja isem għall-makro Nikteb xi ħaġa li tkun faċli għalija biex niftakar x'inhi l-funzjoni tal-makro. Fil-każ tagħna se nikteb sempliċement makro test. Għalissa ma nagħtix każ l-għażliet l-oħra u nikklikkja OK. Mela, minn issa kull ħaġa li se nagħmel fil-Word se tiġi rrekordjata. Meta nkun irrid inwaqqaf ir-recording, Nikklikkja fuq din il-buttuna ż-żgħira li għandi hawn isfel li qed tidher fl-istatus bar. Nibdew billi nagħżlu d-dokument kollu biex naħdmu fuqu. Mela mmorru fuq Home, Select, Select All. Issa nerġa' mmur fuq Home Editing imma din id-darba nikklikkja Replace. Fil-kaxxa ta' fuq inpoġġi spazju wieħed. Fil-kaxxa t'isfel nittajpja l-kodiċi għal paragraph break li huwa l-aċċent sirkumflax u l-ittra p żgħira. Nikklikkja Replace All. qed jgħidli li sabli tmienja każijiet. Mela, issa għandi kull kelma f'vers għaliha. Issa irrid nirranġhom skont l-alfabet. Inħalli kollox magħżul kif inhu u mmur fuq Home paragraf, fl-erja tal-paragraf hawnhekk u fuq il-buttuna Sort li qed naraw hawnhekk. Nikklikkja fuqha, se jitilgħuli xi għażliet hawnhekk, nista' nħalli kollox kif inhu biex sempliċement jirranġali l-lista skont l-alfabet u nikklikkja OK. Mela issa kif qed naraw għandi il-kliem kollha wara xulxin skont l-alfabett. Issa, ix-xogħol li kelli bżonn nagħmel jien għamiltu, mela issa irrid inwaqqaf il-macro. Mela immur fuq il-buttuna li għandi isfel, l-istop, u nikklikkja. Għalissa ma jidher li tbiddel xejn. Fejn naf li l-makro ġiet irrekordjata. Nista' niċċekkja billi nerġa' immur fuq View, Macros, View Macros din id-darba. U hawnhekk qed nara issa li għandi l-makro li kkreajt jien, MacroTest. Issa din se tebqa' hawnhekk u se tebqa' fil-Word anki jekk jien nagħlaq dan id-dokument. Għalhekk malli ntella' dokument ieħor fil-Word, jiena nista' nuża din il-macro fuq dak id-dokument ukoll. U issa beħsiebni nagħmel dan. Mela, inneħħu dan id-dokument għalissa u ntellgħu ieħor. Hawnhekk nixtieq nagħmel l-istess ħaġa li għamilt fuq id-dokument l-ieħor. Imma din id-darba mhux se noqgħod nagħmel dak ix-xogħol kollu. Minflok, immur mill-ewwel fuq View, Macros, View Macros. Nagħżel il-macro li ħloqt qabel, dik li rrid nuża, u nikklikkja Run. U kif qed naraw, għandi x-xogħol lest issa. Poġġili l-kliem f'vers għalihom u irranġhomli wkoll skont l-alfabet. Mela, kif qed naraw, dak li għamilt fuq l-ewwel dokument issa irrepeta ruħu awtomatikament fuq dan id-dokument ukoll. Nerġa' nirrepeti, l-azzjonijiet li għamilt hawn huma sempliċement dimostrazzjoni ta' x'jista' jsir b'makro. Bħalma jafu min segwa l-kors taċ-ċertifikat tal-qari tal-provi, wieħed jista' jagħmel makro biex tbiddel it-tipi tal-Malti l-antik għal Unicode pereżempju, jew saħansitra taqleb l-ortografija tal-Malti l-antika għal dik il-ġdida. Il-macros li għandi rrekordjati fuq il-kompjuter se jibqgħu fil-wirt installati fuq dan il-kompjuter. Jista' jkolli bżonn macro li tkun installata fuq il-wirt f'kompjuter tax-xogħol, pereżempju. Inkun nista' ndaħħalha fil-kompjuter tiegħi tad-dar jew fuq laptop? Naraw kif nistgħu nagħmlu dan fil-vidjo lezzjoni li jmiss.